Tēnā koe e taku rangatira e koro mo te whai wāhi mai ki a mātou, ki a Aukaha News i tēnei ata. Tēnā koe. Uh, tutahi ake, ko wai tō ingoa, nō whea koe, uh, he aha hoki tō tūranga ki tēnei kaupapa? Uh, kia ora tātou, ko Kraitana Tamatea ahau, tā tōku whaea nō Ngāti Koroki Kahukura. ā, o konei, ā, o Waikato, te taha tōku matua nō Te Aitanga Māhaki, nō Tūranganui-ā-Kiwa. Ko taku tūnga, ā, mai te wā kē nei, ā, aku tamariki ko te waka ama te kaupapa. Ā, ko pakeke, engari kua tau mai te wā tō tātou, ā, whakataunga tiriti, Tō tātou wāhi o konei hei ahikāro mō Karāpiro, anei ko tātou, ko mātou, ko Ngāti Korokikāukura, ko Ngāti Hauā, e tautoko ana te kaupapa nei o te wokanga. Ia te tau, ia te tau ka tae mai tēnei kaupapa, ngā whakataetae ā-motu waka ama ki konei ki Karāpiro. Ki a koe, he aha pea te mea nui o te tūnga? O tēnei kaupapa ki tēnei o ngā wāhi.
Pātai pai tērā nō te mea nei te tau 35 ā, mō tēnei whakataetae nari tīmatahia ki ngā wāhi ā, rerekē i te rapu tūrangawaewae me kī, ana, anei tō, tō mātou maringanui i Whirihe ko Karāpiro, ā, Nō reira ko mātou e, e tautoko ana te kaupapa. Ko te mīharotanga o tēnei kaupapa e tū ana ki Karāpiro, ā, ko te waka ama, he taonga tuku iho a tātou mātua tūpuna, ka tahi. Ka rua ko nā mātauranga Māori, ko te reo me ōna tikanga e pā ana ki ngā waka. A, ka toru, a, ko tēnei o nā me kī, a, hākinakina, Tēnei o nā mea taonga tuku iho a rātou mā. Ā, mai nā mokopuna rima te pakeke tae noa atu ki ngā kaumātua 80 e hēke nei. Nō reira, ā, i ēnei rā te tīmatanga ko nā mokopuna, ā, tae noa atu, ā, e mōhio nei mātou, ahakoa kotahi te mokopuna, e, e rima, e ono, Ngā pakeke, ngā whānau tae mai tautoko. Nō reira, tēnei tau he mīharo, tata ki te whā mano nā Kaihoe, ā, hāunga atu ko nā whānau e heke mano ka ka tae mai. Koira te harikoa, ā, tētehi atu take hoki te whā, anei tētehi hui kotahitanga o ngā iwi, te ōhākī o tō tātou Kīngi a Kīngi Tūheitia, te Kīngi. o te kotahitanga, anei tēnei kaupapa e tautoko ana, e tautoko ana.
He aha pea ō whāinga mō tēnei kaupapa, a wai hoki mō te hākinakina nei? Ā, te hākinakina, wā, koira hoki tētehi o nā whakatauākī me kī o tēnei, tēnei wāhi. Ā, pakanga ki tai, te rongopai ki uta. Nō reira anō hoki, e hē kē ngā haora e hā rānei whakaharatau nā moko tamariki, mokopuna, nā pakeke, nā kaumātua, ana ko te whakataetae te, te kaupapa. Alā, haramai, ā, ki te, ki Karāpiro, mahia te mahi, he pakanga ki tai. Hoi anō hoki mai ki uta, anei tō tātou kara o te Kīngitanga e whakarewa ana, ā, anei hoki wā tātou ia rā, te Pai Mārire, te tīmatanga o te rā, tae noa ki te mutunga, anei anō hoki nā whakawhanaungatanga waenganui a mātou me ngā whānau, he heke nā tau e tautoko ana tēnei kaupapa. Koirā ngā mea, mana motuhake. o tēnei o nā, nā mahi, nā kaupapa. Mm.
Tēnā koe e koro, he, he kōrero tāpiri tau? Ā, uh, kāo haunga atu uh, me pēnei, uh, kia, kia haumaru me ki te taenga mai o nā iwi haramai ki Karapiro, haere tonu mai mo te wiki katoa, kia haumaru te taenga mai, kia haumaru anō hoki. te hokinga atu ki te kāinga. Engari āe, koira tāku pakanga ki tai, ko te rongo pai ki uta. Kia ora, tēnā koe. Kia ora.
Ko te reo te take.